Dostlar ählijaňyza salam siz bilen Aýnazarow bu günki wideoda iPhone proýektimizi dowam ederis. Geçenki wideony gören bolsaňyz şu geçenki wideodaky sary iPhone-y satdym 100 ýewro. Ondan soň iPhone 12 Pro aldım. Täze arkasy sökdi. Arkasyny zakaz etdim. Bugün noýabryň 20-si bizde. Arkasy gelipdir. Häzir şony almana barýas siz bilen.

Sary iPhone 11-den soň bu ne bizde iPhone 12 Pro ol kitýä 128 GB. Arkasy döwük. Men pikir etdim diňe aýnasyny çalşaryn diýdim. Ýok, bärsem döwük ekeni şu taýda. Görünýärmi? Aha, şu taýdam döwük. Şonuň üçin tutuş korpus aldym. Ekran çalşylan, hemme galan, no, hemme zat işleýär, Face ID. Hemme zat işleýär. Diňe şu korpusynda biraz iş bar. Ýa-da korpusyny göreli. Korpusy 35 ýere zakaz etdim dostlar. Korpusyny

Üç ýüz elli ýewra satdym. Alamda iki ýüz ýewra alypdym. Aýdypdym size başynda wideoň. Iki ýüz ýewra aldym-da, otuz bäş ýewra korpusyny aldym. Otuz bäş ýewra. Ýani iki ýüz otuz bäş ýewra düşdi şo telefon maňa. I üç ýüz ellä de satdym. Bir ýüz on bäş ýewra dostlar. Ýani arassa gazanan pulum bir ýüz on bäş ýewra. Onda şeýlelik bilen biz umumy gazanan pulumyz, iň birinji telefonymyz iPhone ondy, elli ýewro gazanypdyk, ikinji telefon iPhone on bir, sary reňkdäki iPhone on birimiz, ondan biz ýetmiş bäş ýewro gazanypdyk, bir ýüz ýigrimi bäş ýewro bolýar ikisi bile i bu ýerde-de bir ýüz on bäş ýewro arassa gazandyk. Iki ýüz kyrk ýewro. Iki ýüz kyrk ýewro azanlyk we soň, ýagny, men bu zatlary işden daşary, esasy işimden daşary edenligim üçin bir azajyk öz pulumy hem ýene goýdum. Öz pulumy goýdum diýýänim, telefony köpräk alyp, köpräk oborot etmesem, maýa çenli ýaňky isleýän pulum bolman durmasyn diýip, ýene Ony sat üç ýüz ellä satanymdan soň biraz üstüne goşup iki sany telefon aldym. Ine şu ýerde ine görüň hälki alan telefonymdan bu. Ine. iPhone on bir Pro altmyş dörtlük hemme zady işläp dur. Diňe batareýany çalyşmaly. Bir ýüz ýok ýok duruň iki ýüz ýigrimi ýewro aldym muny. Üç ýüz, üç ýüz elli, üç ýüz ellä sataryn diýip nesip bolsa umyt edýän buny. Batareýany täze goýsam. Bu 11 Pro Max. Biraz ulurak. Bu 64-lük. Bu iki ýüz elli altylyk bärde biziň görşümiz ýaly ekran ýok ekran ýok hemem batareýany çalyşmaly muňa ikisiniň hem akkumulýatory ortaça munda ýalňyşmasam ýetmiş üç munda da ýetmiş iki bolmaly ikisiniň hem akkumulýatoryny çalyşmaly muny ýene goşmaça ekranynam çalyşmaly buny ýöne men bir ýüz ýetmiş ýewro aldym plyus ýigrimi ýewro ýagny benzine gitdi gidip alyp gelmäne

Iki ýüz altmyş ýewro arassa inşallah gazanmaly dostlar hemem indi men şu ýutub kanalyma her gün her gün ýagny ýutub kanalyma hepdede bir gezek birinji gün ýagny her birinji gün bir gezek wideo çykarmakçy gaýrat ediň dostlar şuny Poddержать ediň kanalymy, podpisatsa ediň, kommentariýa ýazyň. Kommentariýalarda nälik wideo gelmegini isleýän bolsaňyz, Germaniýa hakynda ýa Ýewropa hakynda nälik wideo gelmegini isleýän bolsaňyz, şony ýazyň, hökman men okaýan we şol barada-da siziň isleýän temaňyz barada wideo çekerin dostlar. Onda näme? 24-nji ýyla gadam basdyk. Hemmäňizi 24-nji ýylyňyz bilen gutlaýan. Inşallah maksat myratlaryňyza ýetmegiňizi arzuw etýän dostlar. 23-nji ýylda meni göreniňiz üçin hem-de podderžat edeniňiz üçin köp sag boluň.